India cozah nih CNF, KIA, AA, NUG hna cu biaruah dingin sawmnak a tuah hna. Thawngnikkuleli sikpar thla chungah India ram New Delhi khuapi ah tuah dingmi le Indian Council for World Affairs ICWA nih tawlrelmi tonnak chungah Chin National Front, CNF, Kachin Independence Army, KIA, Arakan Army, AA, le National Unity Government, NUG, cu a sawm. Hi tonnak ah hin India Foreign Minister SJ Shankar nih phungram le federalism kong biaruahnak a ngeih hna lai. Atu bantukin India cozah nih phungning tein a tawlrelmi ah a voikhatnak a si. CNF lei in palai zong thlah an si lai, tiah CNF Vice President Doctor Sui Khar nih a chim. Hi kong he pehtlai in tlangcung hriamtlai phu a simi CNF, KIA, AA le NUG cozah nih phungning tein thawngthanhnak an tuah rih lo pinah ralhrang zong sawm an si le si lo hngalh a si rih lo. Central Lairam ah East Lairam ralzaam caah a voikhatnak civui an tuah. East Lairam in Central Lairam Lawngtlai phanmi Lai ralzaam hna caah Lairam Isua Krista Baptist Kohhran LEKBK tang Chin Refugee Ministry nih thonghnih kul le li zing ni kul in kul le hnih tiang civui an tuahpiak hna. Hi Israel ram ralzaam cawnpiaktu ah US lei in Pastor David Lal Thawm Lian le Doctor Lian Hram Sawm an si. Chun ah cawnpiaknak le zan ah Pathian thangṭhatnak in caan hman a si. Pastor David Lal Thawm Lian nih Trauma Counseling lei ah a cawnpiak hna. Doctor Lian Hram nih Pathian bia in thazaang peknak in a cawnpiak hna. East Lairam in Central Lairam Lawngtlai phanmi hi Matupi lei an tam deuh bantukin Matupi ralzaam umnak camp ah mandat sakin caan hman a si. Ralzaam camp in camp hleikhat le Hakha ah Thantlang zong nih an telpi hna hleiah hlaremhnak zong an ngeihpiak hna tiah kan theih. Atu bantuk civui kan tuahnak ding caah chawva in dirhkamhtu hna an dihlak cungah kan i lawm. Cun civui tuahnak ah rethei thaba tu Elikebike Penal Church mino cungah kan i lawm tuk, tiah Elikebike Chin Refugee Ministry i Coordinator Rev. Van Lal Dinpuia, INEC, nih a chim. Hi civuinak he pehtlai in Hakha Thantlang ralzaam upa pakhat nih kan lungthin zaangder lio caan ah tu bantukin Pathian bia i hnemhnak an kan ngeihmi cungah kan i lawm tuk hringhran. A tawlreltu le cawnpiaktu hna Bawipa nih thluachuah chin ko hna seh tiah a chim. Lungtlai ah tangka firtu a rak kanmi an tlaih. Thawngnih kul le li zing kul le hnih ah Lungtlai Chanmari Sang Emmanuel Store ah rianṭuantu nih bank ah tangka chiah dingmi cu scooter in a zampi i thawngnih kul le li zing kul le li zinglei suimilam pakhat le cheu ah Diltlang South ah tlaih a si. Tangka firtu hi Zing, Galilee ah lawngtlai palek rianhmun phanhpi a si i bia an hal hnuah Mawng U Myit kum kul le li Arakan, Myanmar a si kong aa chim. A zampimi scooter cu lawngtlai le mampui kar ah petrol a dih caah a ngoltak. Cu hnuah truck ah a cuang. Diltlang South phanh hlan kilometer khat hrawngah truck chungin a zuang i Diltlang South Police nih an namh colh i an tlaih. Palek nih an tlaih ahhin tangka siing sarih le thong sawmnga le thong kua le za sarih he an tlaih. Pu JB Van Hoi nih Sentet Fiang ah Joint Waile Golden Jubilee khual pical in a hmanpi hna. Pu JB Van Hoi LADCEM nih thonghni kul le li zing kul le thum ah Sentet Fiang ah Joint Waile Golden Jubilee hmannak ah khualpi cal in a hmanpi hna. Hi caan ah hin sentet fiang le thaltlaangmi zapi ṭhahnem ngai in an i tel kho. Hi caan hmannak ah Pu JB Van Hoi EM nih cun YLA founder Pu F Lal Hulh le culio caan i hruaitu hna Pu V Van Thawng, Pu J Ro Nung, Pu En Fam Bawl, Pu No Hei le Pu LC Hmet Vung hna upatnak a ngeih hna. Nihin Wai le kum sawm nga tlinnak ah kan liamtakmi hna hlam nan um hringhran, tiah a chim. Wai le hi Laifa, Laimi kan si caah a ummi le a dirmi a si bantukin Laimi kan si ahcun kan sinak hi khoika hmun kip ah siseh kan zahpi awk a si lo. Kan miphun hi ṭanh u si tiah biariahnak a ngeih hna. Laifa hna hi ram kip ah kan um hna. Kan Laishi tlaihnak hi fek tein dirpi dingin le kan miphun a ṭhan chinchin khawh nakhnga cacawnnak ah kan i zuam chin a herh i, thiamnak taktak nih miphun a ṭhanchopi. Zeibantuk rian hmanh ṭuan usilaw teimaknak le zumhtlaknak he rian ṭuan u sih, tiah a chim. Hi caan ah hin Sangau one le Sangau three, Sangau Ramhlun Sentet Fiang, Thaltlang VCP cio le VC member hna nih an telpi hlei ah Sangau Revenue and Settlement Department staff le Sangau Range Forest Department staff hna le nih an telpi fawn.

Pu F. Van Lal Chawna cu upatmi khual a si. Pu Si Lal Muan Thang CEM nih Golden Jubilee Vai le puanzar ong in Khuallian le Thaisung upatmi khual le Thaisung hna le South Lungpher VCP le Vai le President nih Jubilee dar voi nga cio an tum hnu ah Primary School ngakchia hna ruakhatlak lam in an laam. Pu Silalmuan Thang nih cun Wai le hruaitu hna le members hna cu Pathian hngal in i ṭhithruai u law kan ram le miphun humhimnak ah a si khawh chung i zuam u tiah bia a riah hna. Pu F. Vanlalchawna upatmi khual nih South Lungpher VCP le MTP Thiahra Branch Presidents hna zong nih Wai le Day kuttlaihnak le lawmhpinak biariah an chim. Hi caan ah hin uai le president a si cangmi hna minung hleiriat sinah upatnak roca pek an si. Siangngakchia hlawhtlingmi hna upatnak roca pek an si fawn. Pu Ke She Kung nih Sangau khua ah uai le dei le uai le kumsum nga lawmhnak khua lian in hmanpi hna. Central Lairam Sangau ah Voi le kum sawm nga tlinnak le voi le day cu thonghnih kul le li zing kul le thum ah sangau ṭhui community hall ah sunglawi ngai in tuah a si hlei ah zanriah dumṭinak khuapi in ngeih a si. Khualpi cal Pu Ke Hre Kung MDC LADC nih Wai le hruaitu mi hmasa hna tuanbia cu lunglileng ngai in a chim hlei ah Mizoram dohthlen lioah MNF nih Wai le dirhtu Pu F. Lalhulh cu Lai timi min hi hmang hlah, na hman cun kan in thah lai ti tiang in ramtang ah voithum tiang an rak hruai tiah a chim.

Pu Ke Sui or Headmaster GBMHS Sangau hna an si. Hi caan hi Lai Women Association Saphet Quarters Sangau members nih cun an ni ṭhatnempi ngai i awareness campaign program hi LWA Saphet Quarters Sangau President PEF Duh Kip Thluai nih a hruai i caan zarh hi Pi Si Lal Sang Vice President LWA Saphet Quarters Sangau nih a hman. Hi caan hmannak i ceihmi pawl cu khuatlang le zumhnak kongkau, medical drugs kongkau, plastic hman tlawm kongkau, zu alcohol kongkau, media hman kongkau hna a si. Pi Bawi Thluai, Pi Sang Ngak, Pi Lal Hmangaih Chung nih solo saknak an ngei i Pi R. Martin, Assistant Secretary LWS of Headquarters Sangau nih lunglawmh bia chimnak in caan khar a si. Wai le dirhtu Pu F. Lalhulh nih Nio Tlang Wai le Branch Wai le Dei le kum sawm nga lawmhnak khualian in hmanpi hna. Thawngnih kul le li zing kul le thum ah Wai le Dei le Wai le kum sawm nga tlinnak Nio Tlang Wai le Branch nih lawmhnak ah Wai le dirhtu Pu F. Lalhulh nih khualian in hmanpi hna. Pu F. Lalhulh Wai le dirhtu nih cun Niawhtlang khuatlang nulepa le Wai le members hna sinah lunglawmhbia a chim hnuah Wai le cu ram le miphun dawtu taktak le zawnruattu an si zungzal. Nakhnga le Khrihfa chiaṭha ngei in Pathian i bochan peng ding le i hngatchan peng dingin forhfialnak bia a chim. Lai miphun hi phun ngakchia, phun tenau a si lo, phun upa ngai a si. Lainu timi hrimhrim hi mifim le mithiam, miṭha an rak si zungzal. Lainu nih cun cungnak cawn lo, nika kor hna maimawmh la in tahthiammi hna an rak si. Wyle cu Lai miphun zohkhenh le vengtu, funtomtu, bawmchantu si dingin le Lai miphun hi kan tlau lonak ding, Lai miphun hi Pathian thluachuahmi fa kan si langhter khawhnak dingah Pathian nih Waile an kan pek, an kan dirhpiakmi a si, tiah a chim. Waile hi Mizoram buai lioah rak dirh a si. Kan unau Mizo nih Waile dirh hi an rak duh hrimhrim lo. Meithal he an ka hro. Hrawk dingin an ka ti. Pathian bochan buin le Pathian tinhmi le kamhmi ram phan kho dingin hi vai le hi nihin tiang Pathian nih lam an kan hruai, tiah a chim hnuah amah hla phuahmi in tlangkongnak a tuah.